Biahal kan duhmi cu a pakhatnak ah Thantlang Thantlang hi hika ramdang lei kan ruah ning ahhin cun ralhrang hi an tam ngaingai lai tihi kan ruah i cun ṭih awk a hlannak khan cun an ṭhawng deuh ko lai ti zong khi mizeimaw nih cun kan ruah ko kan ti lai cu ti. Zeicahtiah Thantlang khuachung ah Halkha lei in a rak rami ralhrang kha Ah, vei ah zeimawzat an na chap tikah hin an ṭhawng ngaingai ko lai ti khi kan ruahdan a si. Cuahah cun teh nan nih nih teh ṭih tuk awkah nan ruat maw? Nan a hlan ah khan cun lungdong pah kha rak si ko kan ti lai cu. NLD hna kan phoh khawh lo lio ah khan cun lungdongh ngai hna khi kan phanh caan a um ko. Sihmanhsehlaw cuka zawn ah cun nan nih teh tu lio nan ruahdan ah zei dirhmun dah ah, nan dir ṭih tuk awk le vei awkah khin nan ruat hna maw timi kha siseh pahnihnak ah zei kan ti hnga khi ralhrang pawl a hlan i a rak kan erhkhumhmi hna kan ti lai cu kan rak kulhmi hna ralhrang hi an um ti hnga tiah nan ruat maw a thar lawng te hi dah an um ko hnga asiloah an cheng ko hnga tiah nan ruat maw nungdam tein kha i a rak um ciami vialte kha cu zawzam in cun um viar ko la la mu thinlung lei tlamtlinlonak zong tampi a neimi hmanh khin um men la ti khi kan hei ruah tikah a hliamkhuaimi le tampi harsatnak a tongmi an ton dih cang caah khan kha hna pawl kha ralkap thar in an van thlen hna la timu nan hei ruah asiloah kha hna pawl kha an um ve ko lai i an a fonh la a chaptu an van chapmi hna a si ko ti khin thlen an hei ruah kan ti lai cu cucu siseh law cun zei kan ti hnga atu lio ah Um, Thantlang le Halkha cu kan van kan van uh, tai ngaingai kan ti lio caan ah atu timit tiang an hong phanh tikah hin hihi uh, hihi nanmah nih kan zoh hna hin khi zei kan ti hnga nan mit hmai kan zoh hna tikah khin le a dang te he phone kan i chawnh i kan zoh hna tikah khin ṭih tuk nan ṭih tuk in ka ruat lo. Cun nan lungre a thei tuk in ka ruat fawn lo tikah uh, hihi tinhmi pakhatkhat cu nan nei la ti khi ka hei ruah i cu tinhmi zong cu chim awk a ṭhat ahcun va kan chim chih te law siloah cun zei, zei ruang ah dah nan ṭih lo, nan mithmai zong a chiat lo i timit tiang a hong phan cang cu a simi ahcun zei ruang ah dah uh, nan hna hi a ngam ngai rih ko kan ti lai cu ti nan ngai a ngam ngai rih ko er in er ton dih i khi vai tlaih viar hei ti bantuk tiang hna nan timh hei ti bantuk mu cun i hika a rak phanmi hna ralhrang hi uh, hika lei ramdang lei nih cun kan theih tikah khin tatmah khunkhun hei ti hna cu tlawmpal te an thiam deuh ngai hei ti bantuk na kan theih tawn tikah tutan ah hika hmun a phanmi hna hi raltuk ah hin a thiam tukmi khi an si tuk lem lo ti hna kan hei chim tikah khan cuka zawn ah cun te nan theih khomi um maw timi te kha Ah, kha kha vial kha sisehlaw herh ahcun ah, ka van pe ṭhan te la le ah, kha vial kha van si rih ko seh.
Siseh kai lawm. Ah, um, Vei leh awk a ṭhami cu a ka van in leh ko lai i cun na ka halmi chungah khan keimah pumpak i ka theih lomi zong kha tampi um la. Ka theihmi nih chun te kha a ka van in deh la i pakhatnak ah a vei a Thantlang a khua chungah hin ti a vei Zeizah hrawnghrang dah an um la timi cun an tam tuk maw timi khi si. Voi khi si kan hnu tan tilim operation thlali nga tiang tilim operation fote thlali nga tiang kan rak kalpi lio ah khan a te khan bakin NLD le palik sakhan ah an rak um le an hmunhma bit khawh ning maw kan rak erh khumh hna le zeitluk in dah kan rak i harh hna. Cun cu hlan ah ah van zoh ṭhan si law Awṭu tlang kha mu, Awṭu tlang kan rak tuk lio kha vei ah July ah ni ni ni ni riat hrawnghrang kan rak thawk le ti i July ni kul le ni riat lawng kan rak lak khawh. i an turning. Tutan ah Awtu Tlang an ka ah hin uh, kan arthi cun kan i chawn hna le uh, tutan Awtu Tlang ka ah hin uh, zingka dei lei te hin an ka e cu acun uh, kei uh, ka thau ri lo cu acun kan nau pa pakhat rak ra le uh, umin pi an ka chang heaven ka ti i zingka cu ka hmai kai phe ka hei thau i chung le acun ka hei kai arthi cun uh, khoman an pek mi pol cu kan hei ngai i cu cun kan ngai i uh, mi hi cu A chin i ṭhapa le nih nihnih ahcun ai lim ko la tikhin kan hei ruah dih. Kan zapi tikhin kanmah le ruahning cio cu kan hei i ceih hna le i a van kan van choi taktak a chun khan hehchat tiah drone khan an van thlak piak hna. Uh, drone ka zawn te va kan thlak piak ka zawn te va kan thlak piak ti khan a van kal le kan i ruah lo ning pi khan an van kai thuama kan ralkap kha i uh, kan i ruah lo ning pin zan le pali hrawng hrang ahcun ah kan ting khawh e van ti hallelujah ti cun an van au le cucun kanmah zong cu kan ar ko kan i nuamh tuknak ah hin zeitu awk hmanh kan thei lo pakhat le pakhat kan i zoh hna le le tikhan kan hei um le ka chim duhmi cu zeitluk in dah a milu an tlawm lo mu awtu tlang i ummi hi sawma hrawnghrang an si a milu an tlawm bak lo I zeitluk in dah ai den timi khi si. I keimah nih hika zawn ah tahchunhnak pakhat te aa lak ka duhmi cu an tam tuk ahhin a poi timi. Bana bia diamond khi thir in khuai si law zeitluk in dah va har la mu cun tlak a nganmi pi khi thir in khuai si law zeitluk in dah va har hnga. Khi khin tahchunhnak ka duh i an tampi zongah a meknak halmi professional ralkap tapma khunkhun bantuk nih an nanh chih hna, an nalh chih hna khan cun ka kha cu hlannak in a fawi deuh zong in Pathian zong nih khua kan khan piakmi si khawh a si timi te kha ramleng mipi ca zongah ka kan ralkap ramchung mipi ca zongah van sim ka duhmi si i cun a pahnihnak kha cu Timit kongkau kha van si te. Timit kongkau timit an lak i zeihmanh nan mithmai zong chia lo ti khi a si. Raltu khi cu cu hlan tampi kan rak ton sami a si. Awṭu tlang zong a kan lak kan lak hna. A kan lak ṭhan kan lak ṭhan hna kha dirhmun peng kha kan si. Hakha Thantlang paoh lungkhar zong kha dirhmun kha kan rak si. Tutan tu hi cu Kanmah zong cu kan thatho ti theng khi si lo. I aa jir ko sit zong hi ni hleinga chungah tlamtling tein vun i lim i timit lila zong cu tunai ka chim cang kha ka bia hram tak biahalnak ah hmunhma khawr awk a that lo ruangah khan chikhat hei sauhmi kha si ko. I a tang rihmi hmunhma thatnak tampi ahhin kanmah kan um rih. Cun Kan umnak hmunhma an phak khawh lonak ding ah hin aa kanmah CDF Thantlang nih hin ṭuanvo pek kan si. Hei ti ko seh, tu lio ah hin aa point vialte i ṭuanvo a latu hi CDF Thantlang kan si hoi. Retheih khat, retheih, a retheih chinchin mu le ka hei chim duhmi cu um, aa kuanzen zong aa si khawh tawk tein pek khawh kan i zuam hna. Ramleng mipi hna thawng in aa cun point ah tling tein kan um khawh tikah hin aa thinphan awk tuk cu si lem lo. Na belte in An nih Kawl ralkap sicong ṭhu hi sicong an ṭhu ahhin defensive hi a khaan sit ti kan chei tawn lo i kan cheih lonak a ruang bik cu kuan ruangah hin si. An nih hi hi cehtiah kan to hnuai ah kan kah i kan kuan van dih bak ah khan cun zaam ko lo ahcun zeihmanh tuah awk a um lo lungin cheih awk lon ṭhat lo tikah khan le kuan zong a zatawk cun kan nei pah ko cun a herhhaimi i kamhnak te pawl zong cun kan i tuah pah ko tikah hin Aa zeihmanh khi cu phan ding cu a um lo. Cun kam khat lei in CNA lei lila zong nih timhtuahnak ṭhapi an neihmi zong cu a um la cu. Cucuka hin cun va chim awk ṭha lo na tein le cu vialte ruangah cun aa kanmah zong hi aa kan lungre thei tuk lem lo. I teinak Pathian tu ṭang sehlaw teinak tu hi cu kan lei ah um ko la. A rauh hlan ah Hakha Thantlang zong hi aa ralkap a thiannak hmun Min Aung Hlaing ralkap a thiannak hmunhma a cang ko lai ti hi ruahchannak tampi kan nei. I kha vial kha van siseh la a tlamtling dak maw udar?
Thantlang i rak um ciami, ralhrang a dam ti lomi rak i rakhummi pawl thi lo nung lo deuh i rak ummi hna pawl kha kha na thei kho maw? A na thleng hnga maw? A na chap hnga dah? kan ti lai cu. Kha teh theih khawh a ṭha maw?
Siseh ti nai kha ah sorry ka van lak ta le ti. Uh, ka kha uh, theih awk cu tha lo e. Detail i theih cu har ngaimi si i kan hei theih khawhmi cu information kan hei theihmi khi cu uh, motor voikhat a phan ti khi si. Uh, NLD van khi kan dor than hnuah kan ti i motor voikhat phan i ka kha a chunglei in tampi ne to re lai na ti in Thantlang hi Hakha caah kaa kin sakhan bantuk a si tikah hin Hakha le Bioha kong umnak seh tactical operation comment umnak seh duh tai hmuh umnak si fawn tikah hin Thantlang he a dih kah tuk in a chiah la i a chiatchiat cia ngainak si. I tampi ralkap tha he a la theng hna lai lo. Cun annih ralkap khi At ralkap ṭha Wayint le atu i a ra tharmi Pyusawh ṭhi maw ahcun tinṭan simple kan ti na cu ah vei vei tinṭan an pek tharmi pawl hna khi a chih khan tinṭan an pek tharmi pawl hna khi khi pawl khi an cawh hna lo hmun dang te an chiah hna. Ee tikhin ral an tuh tawn cun raltuk zung ah khin hmundang te an tukter tawn hna. Like hi bantuk hi an hmanmi khi si ee cawh ah khan cun kan rawk la ti kan phang bil a si na cun nabil tein aa aa detail cu kan van thei lo na tein aa ai hliammi a tam u hi cu Hakha kalpi ko hna lai na tein cu hlan i a ṭhami zong hi Thantlang ah hin aa an tang ko rih lai timi te ka te van chim ka duh.